Lurem, Peter obino ka gama i kine cawa aboro me dyeceng kit ma onongo wayubo-ni. Amaro gikobo ka wana oyot ci wacako wot me cito i gang pa Hassan. Waworo laling labongo lok, kono koko jwane pa long jin pa Peter keken aye obedo ka winye. Wanongo Hassan ojenge i kom abam ma tye i nyim otte. Wamote manok nok ci wamedde ki wotwa lalingo. Hassan aye ongolo lingowa ki lok. Cal Peter, Tika ada ingeyo ka ma watye ka cito iye? en openyo kit man. Angeyo, Peter ogamo. An acito kunnu ki kuma i cabit ma okato-ni. Ci tika inene? apenye. Ku. Peter ogamo ki lworo. Kome omyel. Adong woko. Nongo pe atwero donyo i ot. Onongo pe atwero wamedde ki wotwa i gudi apwua-ni laliling ka wangak ka ma gudi orwatte iye ka ilubo gudi madok tung Kabale ka ma onongo yam con obedo citec pa taxi. I kare ma wacung ka kuro taxi, Hassan ocito bot lacat wil mo ma onongo obedo i te tipo yat muyeme. Jal, mina kong paket me taa. En oloko. onongo tye ka woro ki caa cene ki i jeba longne ma angec. Ka labolo kono welle adi? Ciling miya angwen pi tuge acel acel, lacat wil ogamo kit meno, kun onongo tye ka goyo apua ma opong i tyene ma nyono ngom-mi. Ciling miya angwen? Ciling miya angwen? Hassan otimme ni penyo ki ur madit. I teng gudi ka ca, atwero nongo tuge madit kato enoni i ciling miya adek keken. En dong olokke tung bot lwak ma ogure i sitej. Polle gubedo mere ka neno ki yomcwiny me kwanyo tam i kom gin acel keken me bedo ka kuru taxi. Obedo lok ada, pe kumeno? en openyo. Ngat acel nyo jo aryo mo guyengo wigi. Dok ineno jo egini weng, en omedde, gimito mere kwal iceneni. Enoni pud tidi tutwal, ento en dong lakwo. En oyengo wiye ki twon ur. Jo mogo i kin lwak ma ogure-ni gucako nyero. Latin awobi-ni owinyo mading, lewic omake pi pwony ma ludito oduro i wiye, ci en obedo calo tye ka temo moko tamme. I agikkine, en owaco ni, Abimiyi wel me ciling miya adek. Humm! Meno ber! Abitero, kadi bed ni pud ibedo lakur. Hassan oloko kun woto kwede ki woto noti cene mogo manok nok ki i jeba cenene. En omiyo labolone ki Peter. Peter okwero. An agamo acel. Hassan ocako mukene ma odong-ngi weng kun mwunyo gin weng i nge kayogi tyen kiryo keken. Taxi park, taxi park. Kondakta obedo ka redo i kare ma motoka taxi Toyota Hiace ocoro. En oyabo doggola ci wadonyo iye. Tim ber nyika anyim kuca, en omedde kun royo jo mukene medo iye. I agikkine, i kare ma en onongo dong pe twero rido jo mukene, en oywayo doggola ka oloro ci odongo teng motoka ka tyen aryo, wucako ngwec me cito. Wer pa Jimmy Katuma gin ki Ebonies obedo ka koko i itwa. Kondakta ocako rayo cene ki bot dano. Icito kwene? en openyo lawot mo acel. Acito wa i ot yat Mulago. Oo, ciling miya abic. Pe otero kare ci en oo bot wan adek-ki kun cako ki Hassan. Taxi park ciling alip acel. alip acel, Hassan ogamo, Welle tek tutwal. Ka pe imito, itwero kato woko ki i sitej ma lubo-ni. Hum? En ocwalo cinge pi cene. Hassan oculo kun woto ki ngwiro lok kit ma jo mogo dong lukwo kwede. En omedde ki daa kadi ma dong wakato woko ki i taxi. En odiyowa calo dyangi, eh? Kombedone bene onongo tek ata. Dano i Uganda ni kare eni gimaro cene tutwal. Peter oworo ocito anyim, ocayo lok pa Hassan kun medde mere ki wot kwedwa i kin lwogi dano ma opong i taxi park. En ocwalowa i tung bar tuku Nachivubo, ka dong ocito ongak i kin yo mo ka dong wamedde wadok tung cuk Owino kun wawoto i kin lucat ma tye ka dange ata kun giwot gicato jamigi ka wangolo wi pem mo mading ma kiwoto iye ki tyen odi ma kimwonogi ki lobo ogurowa i tung ryoryo ducu. Wabedo ka wot i kin yo mading dok ma opong ki pii macol keken. Tika ada ka kany aye kabedone ma atir? Asan openyo Peter ki lworo. Pe amito kikwala, in bene ingeyo. Peter pe ogamo lokke, ento en omedde mere ki telo yo laling. I agikkine, en ocung i nyim ot lobo acel ma pe pat ki mukene-ni. I nyim doggolane onongo kingabo iye but bongo mo ma obedo ka lyere ki yamo ma kodo. Tika ada watye i kabedo ma atir? Hassan pud dok openyo. Peter oyengo wiye. ni atir. Ci dong pingo pe idonyo ot? Hum? Peter oyengo wiye matek ci owor odire cen manok calo obedo ka moko kwero donyone i ot. Hassan olokke bota. An ayengo wiya. In ikwong. Lareme ma en maro loyo aye okwong donyo i ot. Hassan ogam kun olokke tung bot Peter. Peter dok odire omedde cen. Aya! An abidonyo i ot ka wun jo aryo-ni wumito ocung woko kany. Agamo lokke kumeno i agikkine ki keco i nge temo poro lok kwe. Anongo tekcwiny, adonyo i ot amwona ki lobo-ni. Piny onongo lamurumuru ki iye kunnu. Ento onongo atwero neno dano ma obuto i kabuto ma lapiny macok ki kor ot. Ngwec lac makec ogoyo uma cut. Anyikke cok ki kabodone. Mutesa! Alwonge ki dwon mamwol. Mutesa! Ngat ma tye i kabodoni oyenge. Mutesa! An David. Anga? En openyo ki dwon ma orwe. David! Agamo ki dwon malongo. Oo! David, En ogamo i kare ma oniang dwona. Itwero kong yabo wang ot? Ayabo wang dirica, ci yamo mamit ma ngic odonyo i ot. Hassan gin i Peter dong gunongo yo me donyo i ot labongo lworo. Mutesa! Alwonge. Hassan gin i Peter gitye kany kweda bene. En otemo bedo abeda, ento yelle kwer ci opoto cen i kabuto ki olo. dong anene maber pien dero onongo dong tye ka caro ot. Wange ma yam olunge ma olil maber-ni kombeddi dong orungu bel keken. Nyig wange madongo-ni keken aye odong woko ento pe dong ryeny maleng kit macon-ni. En kong ongiyowa pi kare mo manok ka dong ocwalo bade ma odong cogo keken-ni woko ki i te baraniane ma okwo okwo. ma opoyo wiya i kom ngat mo acel i buk goga pa tintin. Apwoyo bino David, en owaco ma amoro cinge. Jo aryo mukene-ni gunongo ni gimiyo motgi kicen. Akwanyo kom acel keken ma onongo tye i ot kenyo ci abedo piny i nget kabodone. Apwoyo bino, en oloko ki dwone ma pe winye maber. Dano weng dong giringo aringa. Wugwokke wunu wun weng, en omedde. Omyero wugwokke wunu tutwal, ka pe ci wun bene wubibedo calo an. An acayo tam weng ma kibedo ka miya, kwero mit lajwac, tic ki kondom. Abedo ka tamo ni ginne timme i kom jo mukene keken. Anga ma tye ka gwokki? apenye, kun awoto ki ngiyo kwede ot. Ki i te kaburune onongo tye iye cwan ma kor cam mogo odong iye. Lamera en ogamo, en bino kany kicel kicel. Cucut en olwongo, David, kel becen. Becen onongo tye ka tyene kenyo. Atingo malo Kore ma odong cogo nono-ni obedo ka gone ki yweyo matek i kare ma obedo ka ngoko gin moni ma obedo calo keda. Peter otugo i ngwec woko i kare ma oneno enoni. Hassan kono obedo manok ka dong en bene okato woko. Ki olo ma dong obwoyo tutwal, Mutesa odok cen i kabutone. I nge yweyo manok, en odunyo doge ki teng baraniane. Tim ber, lu wang ot dong. En okwilo lokke ki koyo ma obedo ka myelo kome. Aloro pata doggola. Nge kare mo manok, en onino. Baai! Acike ki dwon mapiny kun awoto ki wot adok cen i dero ceng woko. Peter gini Acan onongo gucung woko ka kura. Wacako dok cen laling ling.